nhasi ndiri kufara eh, mufaro wandinawo hamuna mbouziva asi nditotofanira kuti ndakutokuudzai kuti mugokwanisa kuziva kuti nei ndiri kufara nhasi mharidzo yandinoda kuita para haisi mharidzo andizi eh, ndoda kudzidzisa saka ndati nhasi ndine mufaro nekuti chishuwo changu ndichikura indaida kuita ticha ndozvendaidawo munhu nemunhu andirane zvokuzivawo kana vakura uda kuitei mm. ini ndaida kuita ticha handizivi kuti ndaida kuita ticha kuti ndigodzidzisa here kana kuti ndaida kuita ticha munoziva isiri maticha edu akare ndo kwataitonoonera tv yebreak and white saka ndofunga ndo zvandaidirawo kuti ndiitewo ticha izvi yekugeza taitogeza nekuda kwekuti tikuda kuda kunoona wrestling kwaticha saka ndokuda ndo zvakandikuoma ndiri manyawi kuti wodidiwo ndigonewo kuita ticha kana ndaita tichawo vanove muraini vagodiwo vagouyawo vachizoonawo tv haimirai vebasa zvenyu eh, kutoti ndiende kumba kwaticha chindodo kuti ndino ah, ndinoona tv ndaitomeka shuwa kuti makumbo angu ari nani ari kuratidzika sechikomana chinenge chaswera kumombe izvi eh, shena inenge iriko zvino ini ndaibva ndangopururira kumberi uku eh, tikazvava ndo vaya vasingazitarisi kuti kutsavu kwakadiiwo nekudii vaikoti ha ah, zvakanaka vakangondiona ndichibwinya kumberi vobva wati pinda ugare hako chii pasi kwete masofa haiwa pasi eh, ndo mayo pedu ende masofa taisatomumainda taitoti haizvazvazva kwatisviki tingasvika wedu togara zvipasi tifunya chisero wrestling yodii yoitwa yaitwa zvaitoenda kupi kumba tinozama kuita zvimombe tichingodarowo eh, saka ndaive nemufaro kuti kana ndakura ndoda kuzovawo eh, mudzidzisi handiti ndokuzofunga nekukura kuti ah, ndinogona kutodzidzisa zvimwe kai zvino nhasi ndiri pano kuti ndikudzidzisei nezveholy trinity handizivi kuti chakazoita kuti ndisave ticha chii kuti kuti nditi ndakafoira here asi chikoro ndakapedza zvei ko ndi ndakasvika fom four kare kanditi waiti kana wakasvika fom four eh, unonzi wapedza chikoro ei eh, ndakadii zvangu Ndakapedza vakapedza simudzai maoko mutambe. Mutambe tongoti eh saka vakakona kuenda form 6. Ndakatowana ndakapedza chikoro. Eh, ini maku zvofuro hemberi kuti womuke eh, ndizvo zvose. Eh, Ndozvapo mazuva ano munhu wese anofana kuti adiwe. Awedzere. Asi panguwo eh, ndakasvikowo nokugumirawo pandakadiwo. Andakagumira nokupedzawo chi chikoro. Eh, Asi eh, shungu dzangu dzekuti tidiu tambe chienderera mberi kuitira chirungu chandiri kuda kutaura apa nhasi eh, cheholy trinity ichi chotoda kuti utodii uinde kumberi kwete kungopedza chikoro chete nokuti mune vakomana vakatotarisa kuti nhasi ndikangotaura nezvetrinity zvisiri izvo vanotobuda panze apo voti efather eh, you know eh, the three persons of the trinity kwete zvamanga muchitaura zviya zviya inonzi this and this and this saka chikoro chakadii chakanaka pandakagumira ini nepandiri kuda marevo andiri kuda kusvika eh, ndeyekuti vari kuinvesti uku vanenge vava kutarisana neni asi nhasi kandiri kuti ndii ndiri panyanga usi ndinototi ndimeke shuwa zvandiri kutaura ndii chipi ndizvozvo ini modiwo mozitambiro hamati pane pandingakunyeperei eh, kaiti panovhara madigiri aya kuti haa ndikunyeperei ndokuudzai chokwadi asi ndisati ndaenda kwandida kuenda siyanai nazvo musatarise ko ndisati ndasvika panoda kusvika eh, ndoda kuti ndisumudze varume ava eh, muvabatsire patambotaura kuti munhu nemunhu anofanira kuti akomborerwe paya eh, takuda kusumudza varume ava nai jerusarema musha wangu musha wakanaka kana ndapedza mabasa ndinoenda kwauri saka ndoda kuti